Youtube mirasym kanaly.
Teke gyzy Tatýana. Artykgül hakynda Ýazmyrat Şadurdyýewiň Annagül eje bilen gürrüňdeşligi. Birinji bap. Içi giň jaýyň edil orta arasynda, pesseljik hem kiçiräk stoluň başynda biz Annagül eje bilen Iki çaý otyrys. Segsen ýaşy arka atan bu ene saglygynyň gowşak bolmagyna garamazdan, juda janly gürrüň berýär. Hereketlerem bir tüýsli janly. Ol edil şu wagt gürlemeçe-de däldi. Çünki ol taryhymyzda wajyp bir waka barada gürrüň berýär. Annagül eje Tatýana Artukgül Çekinskaýanyň gyzy. Anna Gulmyradowna Çekinskaýa, merdana türkmen zenanynyň ýeke-täk diri galan perzendi. Onuň agyr, dartgynly, emma manyly durmuşynyň kiçijik şaýady. Biz gürrüň edip oturyşymyza, üç-dört ýaşlyja türkmen gyzjagazynyň elle çekilen suratlaryny synlaýardyk. Suratkeşiň çeken şol suratlaryny Annagül eje görkezemizde, ol suratlaryň birini saýlap alyp, Ine, şujagaz ejeme çalym edýär. Gara gözelek, namysjaň jygyjagaz. Gözlerem, gaşlaram edil ejemkä çalym edýär diýdi. Şeýdip, bäş-alty suratdan ýekejesini saýlap aldyk. Dogrudanam, şol saýlanan surat üýtgeşikdi. Ondaky gyzjagazyň gözlerinde üýtgeşik many bardy. Tatýana Çekinskaýanyň çagalygyny ýatlajak bolup, oňa kän seredip oturdym. Ine, birdenem şol suratdaky teke gyzjagazy bilen hyýalymda gürleşemden duýman galypdyryn. Bu näbelli gyzjagazdan men soraýaryn, olam jogap berýär. Sen kim, gyzjagaz? Bilemok. Seň adyň näme? Bilemok. Adyňam bileňokmy? Ýok. Kimiň gyzy? Ejeň, kakaň kim? Bilemok. Men hiç zady bilemog-a. Nirede ýaşaýadyň sen? Han-ha, o taýda. Kimler diýerdiler size? Tekeler. Kimler? Tekeler biz. Düşüneňokmy? Te-ke-ler. Sen onda teke gyzy-da, şeýle dälmi? Hawa, teke gyzy. Häli-häzire çenli Tatýana Tekinskaýanyň hakyky ady, atasynyň ady belli däl. Gaty kiçijik bolansoň ol adynam bilmändir. Dogrusy, düşündirip bilmändir hiç kime. Şol teke gyzlygyna-da galypdyr. Elbetde, ady bolandyr, Öwürgüljiňem. Atasam bolandyr, enesem. Doganjyklaram bolandyr. Kim bilýär, günde onuň adyny tutup gygyrandyr ejesi. Guzym, balam diýendir. Söýendir, hüwdüländir. Ak göwsünden süýt berendir. Emma zalym ykbal o görgüljigi hemme zatdan mahrum etdi oturyberdi. Hatda öz adynam biler ýaly etmedi. Asylja teke gyz bolup galdy görgüljik. Men hyýaly pikirden çykyp bilmän ýene-de teke gyzjagazyň çagalygyny göz öňüme getirjek boldum. Beýikli-pesli gum depelerinde üç-dört ýaşlyja gyzjagaz ylgap ýör. Ol ylgap barşyna hezil edip gülýär. Neneň gülmesin? Asman arassa, Zemin arassa. Gün ýel mähri bilen çoýup dur. Daş-töwerek ümsümlik. Asudalyk. Gyzjagaz aýakýalaňaç ylgap ýörşüne hezil edýär. Onuň elinden aýagyndan saklaýan ýok. Erkin. Ine birdenem dünýäni aw-tupan tutýar. Elhenç gümürdi. Ýer sarsdyryp. Asmany gara bult örtýär. Gyzjagazyň şadyýanja gülküsini ahy-nala basýar. edil zeminiň teýinden çykýan ýaly adamlaryň, çagalaryň aglap eňreýän ýürek sarsdyryjy sesleri eşidilýär. Bu Gökdepe urşunyň ýaňy. Elhenç gyrgynçylygyň ýaňy. Adam mertebesiniň düýp teýkary bilen basgylanan gününiň ýaňy. Edil şol wagt Meniň bir döwür syn eden suratlarym ýadyma düşdi. Ine, şol gannöküşlikli urşuň beýan edýän, fransuz hudožnigi E. Frubonyň Gökdepe galasynyň zabit edilişi suraty. Partladylan galanyň içinde rus goşunlary süsdürilip girýärler. Olar hiç kimi aýanoklar. Çagamy, garrymy, tapawudy ýok. Hemmesini gyrmaly. Ine şol ahyr zamany sypatlandyrýan suratyň içinde bizi aýratyn bir sahna özüne çekýär. Ýaşy bir çene baran garryja türkmen enesi, kiçijik çagany bagryna basyp, duşmanyň gözünden sypjak bolýar. Bu görgüli garrynyň edil şol wagt bar aladasy şol çagany halas etmek, neslini halas etmek, nesil daragtyny dowam etdirmek. Ine-de, näbelli rus hudožniginiň Gökdepe galasy zabit edilensoň çeken suraty, weýran bolan galanyň içinde general Skobelew öz atlylary bilen çykyp gelýär. Edil galanyň düýbünde, Skobelewiň gelýän ugrunda birki jijik teke gyzy eginjigini gysyp otyr. Ol görgüljik bar zatdan bizar bolupdyr. daş-töwerekdäki bolup geçýän elhençliklere akyl ýetirip bilmän, gözlerini tegeläp otyr. Bir müň sekiz ýüz segsen ikinji ýylda Gökdepe urşuna gatnaşan Maşsowyň Sankt-Peterburgda çapdan çykan Ahaltekäniň zabit edilişi atly kitabyndan, Galadan çykyp gelýän Skobelewiň atynyň öňüne duýdansyz bir ýerden bir gyzjagaz okduryldy. Skowbelew şo bada atyny saklap, gyzjagazy ýygnamagy soldatlardan haýyş etdi. Ol gyzjagazy öz bolýan lageryna äkitmeklerini buýurdy. Soň Skowbelew tapylan ýeke gyzyny grafinýa Milutine tabşyryp, oňa esewan bolmagyny haýyş etdi. Bu teke gyzyndan örän üýtgeşik adam boljakdygyna onuň ynamy bardygyny grafinýa ýaňzytdy. Dogrudanam, Galadan tapylan gyzjagaz gaty üýtgeşikdi. Tatýananyň gününde galadan tapylansoň ol gyzjagaza Tanya diýip at goýdular. Oňa täze eşik geýindirenlerinde bolsa ol şeýle bir owadanja we şadyýanja boldy. Üç aý geçenden soň rus dilini şeýle bir oňat geplemegi öwrendi welin, onuň dil bilşi rus çagalarynyňkydan pes däldi. Ol daşyndan garaýagyz hem janlyja diýäýmeseň rus çagasyndan tapawutlandyrjak gümanyň ýokdy. Başga-da galadan kän çaga tapyldy. Olaryň köpüsi oglanjyklardy. Ofiserlerimiz olary ýanlarynda saklaýardylar. Garaz, her rotada birlän, ikilän çaga bardy. Ulular olary oýnadýardylar. Anagül ejäniň ýygyrt atan hoja ýüzüne seredip oturyşyma onuň gürrüňini diňleýärin. Gökdepe galasy basylyp alnanda men ejemiň üç ýaşy dolan ekeni. Şol awup tupanda bir gudrat bilen diri galypdyr. Galadan çykyp, harabalykda aýlanyp ýörkä-de general Skobelow atlanlykda onuň üstünden barýar. Soldatlara bu gyzjagazy ýygnamagy buýrupdyr. Şeýdip, meň ejem ruslaryň eline düşýär. Başda ony meýdan keselhanasyna eltýärler. Şol ýeriň denşigi, rus soldaty Rodiony gyzjagaza eneke edip belleýärler. Bir müň sekiz ýüz segsen ikinji ýylda Sankt-Peterburgda çapdan çykan Rodnik atly çagalar žurnalyna Ahal-Teke urşuna gatnaşan harby lukman polkownik Aleksandr Wasilýewiç Şerbagyň teke gyzjagazynyň hem-de onuň soldat enekesi Rodionyň taryhy atly oçerkinde şeýle täsirli setirler bar, Gyzjagaza eneke bolmak Rodiona diýseň ýarady. Ol ilki bilen gyzjagazy ýyljak suwda ýuwundyrdy. Kijijik çaga suwa düşmek gaty bir ýaramansoň, çirkin ses edip aglamaga başlady. Diýen etmän elini-aýagyny iki ýana urdy. Rodion bolsa çagaň gykylygyna bakman, ony derrew suwa düşürdi. Soňam soldatlaryň eşiginden tikilen köýnejigini geýdirdi. Ony ýaglyga dolady. Aýagyna bolsa köwşüň deregine ýüň jorap geýdirdi. Soňam gyzjagazy Ýaralylar ýatyrylýan galtagyň üstünde ýatyryp, gyzgynja çaý berdi. Şol günüň agyr jebirlerini başdan geçiren gyzjagaz şol bada süýji uka gitdi. Bu gyz Tanya Çekinskaýady. Ol diňe Rodion bilen grafinya Mülçina öwrenişipdi. Başga hiç kimi gyzjagaz golaýyna eltenokdy. Ol hemişe Rodionyň yzyna düşüp ýörendir. Ol käwagtlar sallada-da, türkmençe-de bir zatlar diýip goýberýärdi. Ine, şonda Rodion hiç zada düşünip bilmän, gyzjagaza gözlerini tegeläp seredýärdi. Gyzjagaz bolsa enekesiniň bu ürkünç halyna heziller edip gülýärdi. Anagül eje suratlary gez-gezdirip gürrüň berýär. Gökdepe urşuna gatnaşanlaryň käbirleri kitapdyr žurnallarda ejem barada agzap geçipdirler. Ýöne bize ejem öz ýaşlygyny özi gürrüň berýärdi. Oňa at dakylyşam gaty geň bolupdyr. Şol wagt näsaglara esewan bolýan grafinýa Ýelena Dmitriýewna Şahowskaýa, Milýutina, ejeme eýe çykypdyr. Ol şol wagtky Russiýanyň harby ministri Mülütiniň gyzy ekeni. Grafinya ejemiň adyny bilip bilmänsoň, özçe at goýupdyr. Gökdepe galasy ýanwar aýynyň on ikisinde basylyp alnypdyr. Ol gün ruslaryň Tatýananyň güni atly dini baýramçylygy ekeni. Şonuň üçin ejeme Tatýana diýip at goýupdyrlar. Tatýana ähli Tatýana atly gyzlaryň perişdesi ekeni. Soň Mihaýlowna diýip, at goýupdyrlar. Ejemi ilki bilen ýygnan Mihaýl Skobelow bolansoň, ony ejemiň atalygy hasaplapdyrlar. Ejem teke gyzy bolansoňam oňa Tekinskaýa diýip familiýa goýupdyrlar. Şeýdibem ejem Tatýana Mihaýlowna Tekinskaýa bolupdyr. Teke gyzy barada gürrüň berýän Rodnik çagalar žurnalyndaky oçerke ýene bir gezek göz gezdireýäris. Teke gyzjagaz baradaky setirlerden gözüňi aýyrmak mümkin däl. Gämi ýuwaş-ýuwaşdan açyk deňze girip başlady. Kenar hol yzda galdy. Adamlaryň gowry ýatyşdy. Tanya-da gürlemesini bes etdi. Oturgyçda gysylyp oturyşyna tolkun atýan deňze, hol uzakda galan kenara gaýgy gözjagazlaryny aýlady. soňam ýuwaşjadan uka gitdi. Gämiň bir çetinde bolsa rus sollady egnine ot otyrdy. Ol gaýgylydy. Olam uzakda galan kenara seredip gözlerine ýaş aýlady. Ol Rodionny, Tanyany onuň elinden aldylar. Gyzjagazy Moskwa äkidip okuwa ýerleşdirmegi makul bildiler. Tanya özüniň täze durmuşyna begenjeginem, gynanjagynam bilmedi. Rodion bolsa aglaýardy. Çünki ol Tanya bilen ömürlik aýralykda galmaly bolupdy. Bir aý geçenden soň Tanyany Moskwada hristian dinine kabul etdiler. Soňam ojagaz gyzjagazy döwletiň hasabyna Nikolaýewskiý ýetimler öýüne tabşyrdylar. Ine, şeýle çaklanyjy oçerkde Gör, näçe maglumat ýatyr. Teke gyzjagazy özüniň üýtgeşik häsiýetleri bilen köpleriň ünsüni çekipdir. Emma özi baradaky ýazgylardan bolsa onuň habary bolmandyr. Diňe ulalyp geçensoň, ol şol ýazgylar bilen tanyş bolupdyr. Ine, şonda oňa köp zat aýan bolupdyr. Taryhda gör nähili wakalar, ykballar ýatyr. Eýýamlar diýseň çalt üýtgäpdir. Adamzadyň taryhynda dürli öwrülişikler bolup geçipdir. Patyşa Russiýasynda on dokuzynjy asyryň ahyrynda iň bir wajyp wakalaryň biri, olam ruslaryň Gökdepe urşundaky ýeňşi bolupdyr. Bu ýeňiş Russiýanyň basybalyjylyk syýasatynda uly öňe gidişlige ýardam edipdir. Şol döwrüň harby ministri Dmitriý Alekseýewiç Milýutin, öz gündeliginde şeýle bellik edýär, Skobelsiň ajaýyp ýeňşi bütin Ýewropada uly täsir galdyrdy. Onsoňam ol ýeňiş iňlisleriň başda Owganystana, soňam Günorta Afrikadaky şowsuzlyklary bilen gabat geldi. Bu bolsa biziň üçin gaty bähbitli boldy. Gökdepe urşy barada şol ýyllar Sankt-Peterburgda Moskwada tom-tom kitaplar ýazyldy. Olaryň awtorlary bolsa Gökdepe urşuna gatnaşyp, ähli zatlary öz gözleri bilen gören adamlardy. Gradekow, Maslow, Şerbak, Trençew, Kuropatkin, Werşagin ýaly hudožnikler Gökdepe hakykatyny görkezýän ençeme iniň tikenekledýän eserleri döretdi. Hatda Gökdepe atly Karl Marş hem düzülipdir. Emma olar bir müň sekiz ýüz ýetmiş dokuzynjy ýylyň ýigrimi sekizinji awgustyndaky özleriniň ýeňişleri hakynda ýalan maglumatlary berýärler.
Youtube Mirasym kanaly.
Ikinji bap. Uruşda gyrlan adamlaryň, alnan oljalaryň ýörite hasaby ýöredilipdir. Egsilmez rus goşunynyň general Skobelfiň ady arşa göterilip şöhratlandyrylýar. Gökdepe urşunda gazanan ýeňşi üçin general Skobelew Swtoý Georgiý atly hajy bilen sylaglanylýar. Generallykdan general adýutantlyga çekilýär. Ol hakyky halk gahrymanyna öwrülýär. Ýöne esasy ýeňiş ruslar üçin başga zatdy. On sekizinji asyrda Pýotr Birinjiň amala aşyrmaga hyýallanan maksady on dokuzynjy asyryň ahyrynda ýol alyp ugraýar. Ol maksat, basybalyjylyk maksady, özge ýurtlary basyp alyp, özüne tabyn etmek, boýun egdirmek syýasaty. Pýotr I öz döwründe Orta Aziýanyň üsti bilen Hindistana ýetmek, ony boýun etmek, maksady bar ekeni. Emma onuň ilkinji synanyşygy şowsuz gutarýar. Hywa iberen Bikowiç Çerkasskiniň ýolbaşçylygyndaky ekspedisiýasy derbi-dagyn edilýär. On dokuzynjy asyryň ikinji ýarymynda bu wajyp işiň täzeden ugruna çykylýar. Slawýan doganlarymyz howp astynda bahanasy bilen ruslar Bolgariýany azat etmek maksady bilen Türkiýä uruş yglan edýärler. Çünki Bosfor hem Dardanelli aýlaglarynyň üsti bilen Owganystana, soňam Hindistana aşyp bolýardy. Emma rus-türk urşy gaty agyr bolansoň, Russiýanyň goşuny sandan çykýar, ummasyz köp serişde harç edilýär. Bosfor aýlagynyň üsti bilen Hindistana geçmek plany başa barmaýar. Şonuň üçin ruslar ýeňilräk hem ýakyn ýol agtarýarlar. Ýeke-täk ýol, olam Orta Aziýanyň üsti bilen aşmak bolýar. Ine, şonuň üçin bir müň sekiz ýüz ýetmiş sekizinji ýylda general Lamakiniň ýolbaşçylygyndaky rus goşunlary Orta Aziýa hüjüm edýärler. Bu ýer iş hem ruslar üçin şowsuz gutarýar. Bir müň sekiz ýüz segsen nji ýylda general Skobelewiň ýolbaşçylygyndaky goşun Kaspi deňziniň kenarynda çekişlerde düşleýär. Harby tehnikalary, enjamlary, ýaraglary üpjün bolan ägirt uly goşun ýene-de Orta Aziýa dökülýär. Ak general ady bilen belli Skobelew ozal Kawkazda, Hywada, Kakanda, rus-türk uruşlarynda özüniň ganhorlugy bilen Tapawutlanan adam. Russiýanyň bähbidi üçin ol hiç zatdanam gaýdanokdy. Başga halklara garşy onuň öz syýasaty bardy. Ol şeýle ýazýar, Aziýanyň diňe bir emlägini däl, onuň aňyny hem almak gerek. Onuň ildeşi we kärdeşi general Mastow bolsa Skobelewiň aýdanlarynyň üstüni ýetirýär. Bary-ýogy on aýyň içinde Skobelew Ahalteke ekspedisiýasyny üstünlikli tamamlap, Orta Aziýada rus agalygyny berkitdi. Gökdepe urşuna gatnaşyp, tekeleriň gahrymançylyklaryny, olaryň ýan bermezliklerini öz gözleri bilen gören general Gorodekow bolsa, Tekeler Ýer şarynyň ýüzünde dörän tegmil. Olar adamzady masgara edýär, şonuň üçin olardan dynmaly diýip haýbat atýar. Gökdepe urşundan soň ömrüni patyşa Russiýasynyň harby bölümlerinde gulluk eden, rus, türk, kawkaz uruşlaryna gatnaşan harby ýurist, polkownik, Çekişlerde doglan Nikolaý han Ýomutskiý öz ýatlamalarynda şeýle ýazýar, Türkmenler müňýyllyklaryň dowamynda Aziýanyň sähralyklarynda erkin ýaşap ýören halk. Olar öz üstlerinden agalyk edýän häkimligi, erkinligini elinden alýan kanunlary görmedik halk. Türkmenleriň bütin ömri erkinlikde geçen, olaryň bütin daş-töweregini erkinlik gurşap alan. Şoň üçin olara agalyk ediji güýç täsir etmeýär. Ol öz ýatlamasynda başga bir pikiri hem orta atýar, Bary pars irki döwürlerden, rus patyşalaryna özge halklaryň ýerini, ýurtlaryny basyp almak endikleri bardy. Olar günbatarda-da, gündogarda-da häli-şindi basybalyjylykly ýörişleri guraýardylar, halklary gulçulyga öwürýärdiler. Özleriniň basybalyjylykly hereketlerini bolsa olar ynsansöýüjilik pikirleri bilen ýuwmarlaýardylar. Hawa, bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýyl rus patyşasy üçin bähbitli ýyl boldy. Bütin Orta Aziýa eýelendi. Indi beýleki maksatlaryňam amala aşyrybermeli. Hindistan, Owganystan, beýleki Gündogar ýurtlaram indi uzakda däl. Olara tarap ymykly ýol açyldy. Emma bir müň sekiz ýüz segsen ikinji ýylyň awgust aýynyň ýigrimi bäşinde garaşylmadyk bir waka boldy. General Skobelew Moskwanyň kaşaň myhmanhanalarynyň birinde keýp çekýän mahaly, Gökdepe urşunda rehimsiz gyrgynçylyga ýol beren, öwezini dolduryp bolmajak ýitgileriň döremegine sebäp bolan gözi ganly general amanadyny tabşyrýar. Skobelewiň ölümini bütin Rossiýa gynanç bilen kabul edýär. Ähli gazetdir žurnallar generalyň ölümine matam tutmak bilen gynanç bildirýärler. Nowoýe Wremýe žurnaly bolsa şeýle ýazýar, Şugla saçýan ägir meteor daşy ýaly ol Skobelew dünýäniň üstünden aýlanyp ömürlik gözden ýitdi. Patyşa Russiýasynda bolsa geçýän bu galagolply wakalardan dört ýaşynda Russiýa äkidilen Gökdepe urşunda ene-atasyndan jyda düşen teke gyzjagazynyň General Skobelfiň gyýylgy hasap edilýän mährem gyzjagazyň habary ýokdy. Ol bu wagt düýbünden üýtgeşik ýurtdaky, Russiýadaky durmuşyna ymykly öwrenişipdi, käbir derejede teke gyzynyň ykbaly bilen baglanyşykly taryhyň sähypalaryna ser salyp, ýene-de Anöwlejäniň otagyna dolanyp gelenimizi duýman galdyk. Ol görgüli bolsa, şol gürrüň berip otyr. Ejesi hakynda onuň gursagynda juda, juda gürrüň köpdi. Ejemiň Russiýada bäş-alty ýaşyndaky aldyran suraty bardy. Rus dworýan çagalarynyň eşiginde. Başynda owadanja şlýapajygy bar. Egninde üýtgeşik köýnejigi. Şeýle bir gowja. Aklyňy haýran eder. Ejemiň çagalygyndan galan ýeke-täk şol suratdy. Emma ýadyma düşenok, kimdir biri alyp, soňam gaýtaryp getirmedi. Şonda ol ýetimler öýünde terbiýelenýär ekeni. Ejem akyllyja hem dogumlyja bolansoň derrew özüni aldyrypdyr. Oňa hemmeleriň göwni ýetipdir. Ejemiň çagalygyna degişli hiç bir zat galmandyr. Moskwanyň arhiwlerinde käbir maglumatlar bolmagy ahmal. Ýöne kim ony barlajak, öwrenjek? Soň ejem geçensoň Ýelizawetanyň adyny göterýän zenanlar institutyna kabul edýärler. Ol institutda diňe dworýanlaryň, ýokary çinli harby adamlaryň, täjirleriň, garaz, ýokary gatlagyň çagalary okaýardylar. Ejem instituty bir müň sekiz ýüz togsan dördünji ýylda tapawutlanan bahalary bilen gutarýar. Türkmenistanyň Merkezi döwlet arhiwinde Tatýana Çekinskaýanyň terjimehana degişli öýüte bukja bar. Ine şonuň içinde bolsa Çekinskaýanyň durmuşy hakynda gymmatly maglumatlar ýerleşdirilipdir. Ynha, meniň elimde Tatýana Çekinskaýanyň institut tamamlandygy baradaky şahadatnamasy. Saralyp giden galyň kagyzyň ýüzünde şeýle ýazgylar bar. Moskwanyň Ýelizaweta institutynda terbiýe alan, general adýutant Skobelfiň hem-de knýagina Şahowskaýanyň gylygy hasap edilýän Tatýana Mihaýlowna Çekinskaýa şu okuw jaýynda okaýan döwründe Ahlakdan bäşlik, Allataga kanunlaryndan bäşlik, rus dilinden we sözleýşinden gaty oňat, fransuz dilinden hem sözleýşinden gaty oňat, nemes dilinden we sözleýşinden oňat, matematikadan bäşlik, geografiýadan gaty oňat, taryhdan has oňat, pedagogikadan bäşlik bahalara mynasyp bolup, bulardan başga-da Çekinskaýa okuw döwründe surat çekmek, ýazmak, saz we tans, el işleri, hojalyk işleri boýunça tälim alyp, instituty tamamlandan soň ýazgyly kitaba mynasyp boldy. Moskwa, bir müň sekiz ýüz togsan dördünji ýylyň maý aýynyň ýigrimi biri. Şahadatnamanyň gapdaly bilen birnäçe suratlarda göz gezdirýärin. Tatýana Çekinskaýanyň Ýelizaweta zenanlar institutynda okan döwründe aldyran suratlary. Onuň ýeke özüniň düşen suraty täsirli. Ine, gözleri ýanyp duran on ýedi-on sekiz ýaşlaryndaky garagözelek teke gyzy. Onuň gözlerinde nähili hem bolsa gaýgy bar. Ine, beýleki suratda bolsa Tatýana Çekinskaýanyň özi bilen okaýan joralary bilen surata düşüpdir. Özüniň owadanlygy bilen ol beýlekilerden saýlanyp dur. Tatýana Çekinskaýanyň okan Ýelizaweta institutynyň jaýy häzirem Moskwada bar. Jaýyň içinde köp özgerişlikler bolanam bolsa, onuň daşky keşbi kän bir üýtgemändir. Üýtgeşik arhtekturasy bolan okuw jaýynyň kiçiräjik howlusy bar. Ortada uly fontan. Howlyň haýatam Şol öňki salnyşy ýaly dur. Ýelizawetanyň adyny göterýän zenanlar institudy öz döwründe juda meşhur bolupdyr. Bu ýerde hatda meşhur şahyr Aleksandr Sergeýewiç Puşkiniň aýaly Natalýa Gonçarowa-da okapdyr. Ol barada bize bu ýeriň taryh muzeýiniň işgäri Gartaşan zenan gürrüň berdi. Ol bize jaýyň içindäki demir basgançagy görkezip, Ine, şu ýerde, bu basgançakda Aleksandr Sergeýewiç Puşkin Natalýa Gonçarowa bilen duşuşypdyrym diýýär. Bu mährem aýal Sekinskaýa barada-da, onuň şu ýerde okanlygy barada hem bilýän ekeni. Onuň uzak Orta Aziýadan getirilendiginden hem habary bar ekeni. Moskwada bolamda şol demir basgançaklara uzak wagtlap seredip durdum. Teke gyzynyň ýöräp barşyny göz öňüme getirdim. Şol ýöräp barşyna-da görgüli, kim bilýär. Pikir edendir, Kim men? Nirde meniň Watanym? Görermikäm heý dogduk mekany? Ol mümkin, ynha, şu penjireden seredendir, synlandyr, rus şäheriniň adamlaryny, birdenem öz watandaşlary ýadyna düşendir. Gamgynlanandyr, Şu döwre çenli Tatýana Tekinskanyň okan okuw jaýy ençeme gezek üýtgäpdir. Ýelizawetanyň adyny göterýän institutdan soň sowet döwri ol Krupskaýa adyndaky pedagogik institut bolupdyr. Beýik Watançylyk urşy ýyllary bu jaý harby gospital bolupdyr. Soň Kommunistik pedagogik uniwersiteti bolupdyr. Häzir bolsa bu jaýda Orsýediň pedagogik instituty ýerleşýär. Men Annagül eje bilen ikiçäk oturşyma, oňa gyzyklanýan soraglarymy berýärin. Olam, howlukman, her bir sözi ölçerip, jogap berýär. Meni Tatýana Çekinskaýanyň institutyndan soňky ykbaly gyzyklandyrýardy. Instituty tamamlandan soň ejemiň kyn güni başlanýar. Okuwy gutaryp, Moskwada öz okan institutynda işe galypdyr diýlen maglumatlar hem bar. Ýöne ol görgüli birbada özüni nirä urjagyny bilmändir. Özüniň türkmenlerdendigini, teke gyzdygyny oňa ozal köp ýatladypdyrlar. Özüniň keç ykbalyndan onuň habary bar ekeni. Ýöne Türkmenistana nädip aşmaly? Ony ol ýerlerde nähili kabul ederler? Kim garaşýarka oňa Türkmenistanda? Ol hakyky öz adynam, atasynyň, ejesiniň atlarynam bilenok ahyryn. Ol ýekeje zady bilýär, Gökdepeden, özem teke gyzy. Başga hiç zat. Onsoň o görgülini şu ýagdaýda kim tanar? Onsoňam ol bütin tebigaty bilen rus durmuşyna, rus terbiýesine, däp-dessuryna uýgunlaşan. Özem bütinleý rusça geýinýär. Öz türkmen dilini bilenok. Onuň türkmendigine weri ynanarlarmyka? Ine, şu çykgynsyz agyr ýagdaýlar ejemi kyn güne goýýar. Ýöne nähili kynam bolsa, özüniň esasy watany, türkmen topragy onuň kellesinden çykmaýar.
Ýutub Mirasym kanaly.
Üçünji bap. Men arhiwde maglumat toplan wagtlarym ýene bir üýtgeşik maglumatyň üstünden bardym. Ol Tatýana Çekinskaýa bilen Pýotr Skwartsowyň nikalary barada güwä geçýän şahadatnama. Bir bölejik saralyp giden kagyzyň ýüzünde şeýle ýazgylar bardy, General-adýudant Skobelfiň we Şahowskaýanyň gylygy Tatýana Mihaýlowna Çekinskaýa bilen inžener-mehanik Pýotr Sergeýewiç Skwortsow Moskwanyň Ýelizaweta institutynyň ýanyndaky Troýskiý buthanasynda bir müň sekiz ýüz togsan sekizinji ýylyň awgust aýynyň ýigrimi üçüne nikalaşdylar. Ruhany Dmitriý, Bir bölek kagyzyň ýüzünde ynsan ykbaly ýatyr. Maşgala durmuşynda bolan ilkinji ädim ýatyr. Okuw tamamlandan soň dört ýyl geçenden soň, Tatýana Tekinskaýa durmuşa çykmagy makul bilýär. Ýekelik görgülini irdendir-de, Pýotr Skwortsow diýlen ýigide durmuşa çykýar. Ol ýigit Kuznetsow diýlen täjiriň farfor zawodynda inžener bolup işleýän ekeni. Ýaşlar bir-birini halaşyp bardylarmy ýa-da tötänlikde nikalaşypdyrlarmy, ol barada hiç hili maglumat ýok. Troýsk buthanasynda-da bolup gördüm. Ol Moskwanyň çeträginde ekeni. Içi üýtgeşik bezelen bu buthana häzirem öz görküni ýitirmändir. Ähli ýerden Isa pygamberiň suraty saňa seredip dur. Ine, şu ýerde, şu buthanada ýüz ýyl töweregi mundan ozal teke gyzy ömründe ilkinji gezek nikalaşypdyr. Nähili duýgyny başdan geçirdikä şonda Tatýana Çekinskaýa? Elbetde, tolgunandyr. Annagül ejäniň gürrüňi meni uzak ýatlamalardan häzirki hakyky durmuşymyza alyp gelýär. Ejem durmuşa çykandan soň birnäçe ýyl Moskwada ýaşaýarlar. Soň Pýotr Skwortsowfi Harkowa işe geçirilýär. Harkowda farfor zawodynyň filialy bar ekeni. Olar ol ýerde bir müň dokuz ýüz bäşinji ýyla çenli ýaşaýarlar. Tatýananyň üç sany gyzy bolýar. Harkowda Tatýana Çekinskaýa ýerli gimnaziýada daşary ýurt dilleri boýunça okadýar. Durmuş öz ugruna gidip dur. Emma maşgalada oňşuksyzlyk başlanýar. Bar bela Pýotrdan gaýdýar. Ol içegen bolup, häli-şindi Tatýana azar berip başlaýar. Onuň üstesine-de Rossiýada rewolýusion hereketler başlanýar. Uruş-sögüşler köpelýär. Kyn ýagdaýa düşen Tatýana öz watanyna, Türkmenistana gaýdarman bolýar. Emma Pýotr Skwortsow garşy çykýar. Çekinskaýa uzak näbelli Türkmenistana çagalaryny hem alyp gider öýdüp, ony öz çagalaryndanam mahrum edýärler. Üç sany garagözelek gyz Pýotr Skwortsowda galmaly edilýär. Şeýdibem, ejem öz dogduk mekanyna ýeke-özi gaýtmaly bolýar. Tatýana Çekinskaýanyň öz diýenligini subut edýän üýtgeşik maglumat bar. Onda Çekinskaýanyň onuň Aly hezretleri imperatoryň kanslýariýa işleri boýunça uprawlýaýşisiniň adyna ýazan haýyşnamasy beýan edilipdir. Tatýana Çekinskaýa Skwortsowa, familiýasyny üýtgedip öz Çekinskaýa familiýasyny gaýtaryp bermeklerini haýyş edýär. Onuň haýyşy kanagatlandyrylýar, Çekinskaýa familiýasy gaýtarylyp berilýär, ol haýal etmän Türkmenistana ugraýar. Ýigrimi bäş ýyldan soňra Tatýana Çekinskaýa dogduk mekanyna dolanyp gelýär. Türkmen topragy ýigriminji asyryň başynda. Men şol döwre degişli arhiw suratlaryny göz gezerýärin. Ähli ýerde harby eşikli adamlar, Patyşa Russiýasynyň generallary, ofiserleri, soldatlary, Türkmen topragy ýetişibliginden özgerdilýär. Demir ýollar gurulýar, Amyderýanyň üstünde köpri gurulýar, jaýlar, ýollar, meýdançalar gurulýar, buthanalar gurulýar. Türkmenowedeniýe žurnalynyň ýigriminji asyr ýigriminji ýyllarynda çykan sanlarynyň birinde Nikolaý han Ýomutskiý şeýle ýazýar, Kyrk ýyllap patyşa Russiýasynyň harby häkimligi Zakaspi oblastynda öz syýasatyny ýöretmek bilen, türkmenleriň durmuşyna bitmejek ýara saldy. Ýaşy könelişen garrygurtlular-a öňki erkin durmuşy ýada salyp, öz içki dünýäleri bilen boluberdiler. Soňky täze nesil bolsa täze döwrüň ýagdaýyna görä boldular. Daşyndan seretseň hemme zady boýun alyk, özgäň agalygyna tabyn halk Içinden şol agalyga närazylyk bildirýärdi. Olaryň özleriniň öňki erkin durmuşynyň täze tertip-düzgünler, kanunlar bilen boglup ýörenine gyýylýardylar. Şeýdibem seslerini çykarman, ähli ahwalatlary öz içlerinde saklap, Ak patyşanyň güýjüne bialaç boýun bolmaly bolýardylar. Rus patyşasy Orta Aziýany basyp alanyndan soň, bu toprakda diňe öz hökümini ýöredýärdi. Diňe şolaryň döreden kanuny, düzgün-tertibi, däp-dessury, syýasaty amala aşyrylýardy. Şol kanunlara boýun bolmadyk halynda, kim bolsaň şol bol, derrew ugruňa çykyp, duşman hökmünde ýok edilýärdi. Tersine, rus patyşasyna wepaly hyzmat etseň, başlaryna täç edip, sylag-serpa berýärdiler. Çekinskaýa bu pajygaly ahwalata öz watanyna gelen gününden göz ýetirýär. Erkinligini aldyran halkyň çykgynsyz ýagdaýyna gynanýar. Ýogsam ol Tatýana Çekinskaýa erkinligi küýsäp öz dogduk mekanyna gelipdi ahyryn. Emma hemme zat tersine bolup çykdy. Onuň üç-dört ýaşyndaky kiçi ykbaly ony ýetişip, ýigrimi bäş, ýigrimi alty ýaşyndaky akylly-başly adam halyny-da öz penjesinden sypdyrmandy. Anagül eje könelişen surat albomyna seredip oturyşyna, suratlara göz gezdirýär, Tatýana Çekinskaýanyň suratlaryna. Ejem bir müň dokuz ýüz altynjy ýylda Aşgabada gelýär. Derrew hem Daşkende ugraýar. Sebäbi Aşgabatda işlemek üçin Daşkentden rugsat almalydy. Ejeme rugsat berensoňlar, ol Aşgabada gelip Zakaspi oblast kanselýariýasynda dilmaç bolup işleýär. Daşyndanam zenanlar gimnaziýasynda nemes, fransuz dilleri boýunça sapak berýär. Şol gimnaziýanyň jaýy häzir hem bar. Ol Mekan köşgüniň ýanyndaky öňki Meden aň-bilim tehnikumynyň ýeri. Bu gimnaziýada diňe ýokary gatlagyň çagalary okadylypdyr. Ejem bu gimnaziýa türkmen gyzlarynam çekjek bolýar, emma rugsat berilmeýär. Ejemiň erkin hereketleri şobada patyşa çinownikleriniň gözüne kaklyşýar. Bu akylly-başly düşünjeli aýaldan az gorkmaýardylar. öz watanyna sag-aman gelen Tatýana Çekinskaýa biraz wagtyň içinde esasy bir zada anyk göz ýetiripdir, her hal erki elinden alnan, hiç bir zada hukugy ýok halkynyň agyr gününi nähili hem bolsa ýeňletmelidi, ýöne ol döwürde bu ýeňil bolmadyk wajyp işi nähili amala aşyrmaly? Diňe bilim bermeli. Hawa, hawa, halky aňly-düşünjeli etmeli. Olaryň gözlerini açmaly, uly diýmän, kiçi diýmän okatmaly, mekdepleri açmaly, olarda türkmen çagalaryny türkmen dilinde okatmaly. Bu wajyp pikir, halka bilim bermek. Şol döwrüň ilkinji türkmen intelligentlerinde-de bardy, ýogsa Çekinskaýany ýekelikden, ýalňyzlykdan halas edenem şolar, intelligentler boldy. Ine, olar Nikolaý han Ýomudskiý, Mämmetguly Atabaýew, Gasan Efendiýew, Çekinskaýa olar bilen hemişe aragatnaşykda bolýar. Çekinskaýa-da, beýleki intelligentler ýaly bir esasy pikire gulluk edýär, olam agyr ýagdaýa düşen halkyny halas etmek. Ilkinji türkmen intelligentleriniň biri-birine ýazan hatlaryna üns bereliň. Nikolaý han Ýomudskiniň Muhammetguly Atabaýewe ýazan haty. Sen okamadyk bolsam bagtly bolardym diýip ýazýarsyň. Gyýylma. Çünki aňyň düşünjeli bolup, öz halkyň betbagtlygyny görmäge mümkinçilik gazanýaň. Saňa bu zatlar agyr degýändir. Ýöne beýlekilere haýyr etmäge howluk. Meniň gadyrdanym Muhammetguly, ruhdan düşme. Biz soňuna çenli gidişmelidiris. mert bol, gaýrat et-de seminariýaňy gutar, soň näme etmelidigini maslahatlaşarys. Adam diýeniň haýwan ýaly ýaşaman, onuň ruhy belent bolmaly. Ine, sen häzir şeýle wajyp durmuşa gadam basýaň. Seniň pikirleriň, gaýgy-aladalaryň iň ýokary durmuş, ol ruhy baýlyk. Gasan Efendiýewiň Muhammetguly Atabaýewe ýazan hatyndan. agyr durmuşy ruhy çökgünlik bilen däl-de, iş bilen, boş gürrüňler bilen däl-de, aýgytly hereketler bilen düzedip bolar. Onuň üçin tiziräk kursuňy tamamlap, ölüp barýan halkyň içine barmaly, olary direldýän öz balzamyň bilen halas etmeli. Tatýana Çekinskaýanyň Muhammetguly Atabaýewe ýazan hatyndan, Meniň mähribanym, eziz dostum Muhammetguly, Şu gün meniň otuz ýaşymy dolýan güni. Biziň ülkämiziň eýlenmegine-de ýigrimi ýedi ýyl bolýar. Men öz ýaşlarymyza olaryň ösüp, ähli halkymyza ruhy taýdan ýokary göteriliş we azatlyk berjegine berk ynanýaryn. Elbetde, belki sen ony görüp bilmersiň, emma seniň çagalaryň we agtyklaryň ol döwürde ýaşarlar. Ýüzi tozanlap giden, içi hat petekli, galyň-galyň papkalary açyp, olaryň içindäki hatlara göz gezdirýäris. Ynha, ýüzi sekretno belgili hatlar. Olaryň biri bilen tanyş bolýarys. Türküstanyň raýon gorag bölüminiň naçalniginiň Zakaspi oblastynyň naçalnigine iberen hatyndan. Size habar bermegi özüme borç hasap edýärin. Tatýana Mihaýlowna Çekinskaýa, han Ýomutskiý, şonuň bilen birlikde Gasan Efendiýew, Muhammetguly Atabaýew bilen dostluk aragatnaşygyny saklaýar. Han Ýomutskiý täsir etmegi bilen Çekinskaýa, Zakaspy oblastynda ýaşamak bilen ruslaryň ony dogduk mekanyndan alyp gidip, onuň bütin durmuşyny zaýalandygy aýtmak bilen, häli-şindi zeýrenýär. Graf Paleniň Zakasp oblastynda rewiziýa geçirýän mahalynda bolsa Çekinskaýa türkmenleri ýerli häkimiýete garşy öjükdirdi. Türkmen intelligentleriniň batyrgaý hereketleri Patyşa Russiýasynyň nökerlerine ýaramaýar. Şonuň üçin olar aýgytly hereket edip başlaýarlar. Bir müň dokuz ýüz on üçünji ýylyň iýun aýynyň ýigrimi sekizinde Muhammetguly Atabaýewiň öýi dökülýär, bir ýüz ýigrimi alty sany hat, makala tapylýar, şol hatlaryň içinde Çekinskaýanyň ýazan hatlary hem bar. Han Ýomudskiý, Muhammetguly Atabaýew tussag edilýär, olar panturkizmde aýyplanýarlar. Anagül ejäniň otagynyň bir burçunda duran kijijik stoluň üstündäki sagat jyk-jyklap işläp dur. Olar her sekundy, her minudy hasaplaýar. Adam durmuşynyň wagty şeýdip geçip dur. Sagadyň dili öňe gidýär. Wagt bolýyn, hol, yzda galýar. Ejesiniňki çykbaryny her gezek ýatlamak segsen ýaş arka atan ýarawsyz aýala ýeňil düşenokdy. Şol ýyllar ejem rus çinownikleriniň gözünden sypmaýardy. Onuň her bir ädimini yzarlaýardylar. Ýogsam ejem şol kyn döwürde-de maşgala edinmäge ýetişdi. Aşgabatda ýaşaýan Annamyrat Gurbanow diýen mugallym ýigide durmuşa çykdy. Ýaşabermeli ýaly, olaryň haý diýmän, gyzlary boldy. Gülsoltan diýip at goýdular. Emma ejem arkaýyn oturanokdy. Ol öz öňünde goýan maksadyna ýetmek üçin hemme zatdan geçýärdi. Ine, ahyrsoňy onuň jezasyny berdiler. Artyk stansiýasyna sürgün etdiler. Şeýle bolansoň, kim ony maşgala edip saklajak? Dargady, ýene-de maşgala. Häzirki Artyk obasy täze ýerde gurlupdyr. Stansiýaň edil gapdaljygynda Çekinskaýanyň sürgün edilen köne Artyk obasy bolsa serhetde ýakyn ekeni.
Youtube mirasym kanaly.
Dördünji bap. Häzirli şol gadym oba haraba bolup ýatyr. Şol ýerlere aýlanyp görýäň welin iniň jümşüldäp gidýär. Köneje jaýlar, haýatlar, käbir ýerlerde ojaklaryň ýerleri bildirip dur. Bir tüýsli sinti gatlyk gaplap alýar. Ozalky serhet zastawasy gümrükhana, rus we ermeni täjirleriň obalar hem haraba bolup ýatyr. Artyk stansiýasyndaky täze oba aýlanyp ýören mahalymyz bizi segsen bäş ýaşly Öwlýagul aga bilen tanyş etdiler. Obanyň iň uly ýaşuly adamsy ekeni. Inçeden uzyn, agajet ýaşuly, Çekinskaýany öz gözleri bilen gören adam. Biz ol wagtlar dört-bäş ýaşlarymyzdaky çagadyk. Köplenç zastawanyň ýanynda gümrükhananyň töwereginde oýnardyk. Ine, şonda biz orta boýly, horja, garaýagyz gyzy häli-şindi görerdik. Ol hemişe rus eşigindedi. Çagalary okatmak üçin ýörite mekdep açyldy. Şoňa biziň obamyzdan Orazgeldi çekiç hem gatnardy. Ol şol molyma aýalyň ýanyndan aýrylmaýardy. Soň Orazgeldi şol aýala öýlendi. Oba adamlary Orazgeldi öz molymyna öýlenäýipdir diýip geň galypdylar. Artykdaky dünýewi mekdep häzirki Artykgül Çekinskaýanyň adyny göterýär. Ol ýerde Çekinskaýanyň ömrüne bagyşlanan kiçiräk muzeýem bar. Gapydan giräýen ýerinde bolsa Çekinskaýanyň uly portreti dur. Mekdebiň taryh mugallymy bilen gürrüňdeş bolanymyzda ol şeýle gürrüň berdi, Bir müň dokuz ýüz altmyş sekizinji ýylda biz mugallymlar bolup öz mekdebimize Artykgül Çekinskaýanyň adyny dakmaklygy makul bildik. Emma şol wagt bize garşy çykdylar. Aşgabatdan bize şeýle mazmunly hat geldi, Artykgül Çekinskaýa Patyşa Russiýasynda terbiýe alan adam. Onuň terjimehaly doly öwrenilýänçä, onuň adyny mekdebe dakmaly däl. Biz Artyk Gülçekinskaýanyň adyny diňe bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylda garaşlylygy alanymyzdan soň mekdebe dakmaly bolduk. Diňe şonda rugsat berdiler. Anygül eje Orazgeldi çekiç oglunyň suratyny synlap oturyşyna gürrüň berýär. Ejem gelini okan Orazgeldi çekiç meň kakam bolmaly. Men bir müň dokuz ýüz on üçünji ýylda Artykda dünýä inipdirin. Orazgeldi ozal demir ýol işgäri ekeni. Soň ol gümrükhana käçigar hojalykçy bolup işe geçýär. Ol wagtlar serhede ýakyn uly gümrükhana bar ekeni. Ejem şol ýerlerde dilmaç bolup işläpdir. Haçanda ejem öz serişdesine mekdep açanda, Orazgeldi onuň ýanyna işe geçipdir. Mekdebe garawullyk edipdir. Ejegiň elinde-de okapdyr. Kakamyň ozal bilimi ýok ekeni. Ine onsoň ýigrimi bäş ýaşda partaň başyna geçmeli bolupdyr. Onuň ejemiň elinde alan bilimi, soň ol hiç ýerde okamandyr. Kakam owadan, syratly adam bolupdyr. Ejeme duşanyndan ol üýtgeşik geýinmäni çykarypdyr. Medeniýetlije, arassaja geýnipdir. Kakamyňam asly Gökdepeden ekeni. Ruslar Gökdepä çozanda, Bosgunlaryň bir bölegi Artyk obasynda mekan tutupdyr. Ejem öz mekdebine ýönekeý adamdaryň çagalaryna başlangyç bilim berýärdi. Rus, türkmen, ähli çagalary okadýardy. Uzakdan gatnaýan çagalar üçin ol ýatakhana-da döredipdir. Ejemi halk üçin edýän aladalary üçin Artykda gowy görüpdirler. Oňa ýerli halk Artykgöl diýip at goýupdyr. Emma ejemiň halk arasyndaky abraýy rus çinownikleri alada goýupdyr. Olar dürli bahanalar bilen ejeme azar beripdirler. Tatýana Çekinskaýanyň artykda işlän döwürleri onuň üstünden köp arzalar ýazylypdyr. Şolaryň ählisine-de çinownikler. Bu batyrgaý zenany isledigiçe garalapdyrlar. Ine, şeýle hatlaryň biri, ol Türkmenistanyň Merkezi arhiwinde saklanýar. Ol bir müň dokuz ýüz on üçünji ýylda etek pristawy kapitan Grunzinskiniň adyndan Aşgabadyň gözleg punktynyň müdirine iberilipdir. Hatyň ýüzünde Sekretno diýlen belgi bar. Türkmenleriň Artygyň güli diýip atlandyrýan Tekinskaýa mugallymy Artykly türkmen Orazgeldi Çekiç ogly bilen ýaşaýar. Ondan Tekinskaýanyň bir çagasy bar. Ol şu ýyl tomus dünýä indi. Orazgeldi mekdepde garawul bolýar. Özem juda gödeksi. Artykly türkmenler Çekinskaýanyň öýüne az barýarlar. Mugallyma käbir adamlara hat işini düzedip berýär. Ol hiç kimiň öýüne baranok. Ruslardan onuň ýanyna hiç kim baranok. Umuman, ýerli halky kän bir ýarap duranok. Senatoryň rewiziýa geçirýän mahaly bolsa, Çekinskaýa ýerli häkimiýete garşy halky öjükdirdi. Annewilije pikire batyp oturyşyna gaýgyly bir pursaty ýatlaýar. Patyşa Russiýasynyň çinownikleri ejemden dynmagyň adasyny edip başladylar. Ilki kakamy tussag etdiler, soňam ejemi, iki çagasy Men hem Gülsoltan bilen uzak Ukraina sürgün etdiler. Bu bir müň dokuz ýüz on dördünji ýylda bolupdy. Ukrainada bolsa ejem tä bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýyla çenli bolup dogdakdan hem beter agyr durmuşy başdan geçirdi. Artukgül Çekinskaýanyň Kiýewde gyzlary Annagül hem Gülsoltan bilen bile düşen suratlary bar. Onda Çekinskaýa gartaşypdyr, Saçlary çar, hortoň, ýöne gözleri welin birjik-de üýtgemändir. Namysjaň gözler, agyr durmuş ony birjik-de boýun egdirip bilmändir. Ol gartaşanam bolsa entek gaýduwsyzdy, gujurlydy. Suratda ol gyzlary bilen Kiýewiň wokzalynda dur. Gyzlaram, özem Ýewropa eşiginde. Artykgül Çekinskaýa Ukraina baranyndan ýerli polisiýskileriň göz astynda işlemeli bolýar. Eýýäm bir müň dokuz ýüz on bäşinji ýylda Kiýewiň gubernatory Zakaspi oblastynyň naçalnigine hat ýollap, ondan Tatýana Tekinskaýanyň geçmişi, onuň ahlak häsiýetleri, syýasy garaýyşlary barada maglumatlary ýollamagy haýyş edýär. Zakaspi oblastyndan bolsa Tekinskaýanyň diňe garalap biljek maglumatlar iberilýär, onuň erkin pikirlidigi, hemişe häkimlere garşydygy, oňşuksyzdygy Kiýewiň gubernatoryna habar berýärler. Şeýlelikde, Çekinskaýa Ukrainada hemişe göz astynda alnyp, ol jemgyýet üçin howply hasap edilýär. Ukrainada Artukgül Çekinskaýa mugallymçylyk işini dowam etdirýär. Başda Astezýanýaşka diýen obada iki klasy uçilişşede okadypdyr. Soňra Çigrin uýezdiniň iki ýyllyk Iwangorod uçilişşesinde, iň soňundanam Çerkassky okrugynyň Kamenka diýen ýerinde çagalara bilim beripdir. Baran ýerinde-de özüniň adamkärçiligi bilen özüni aldyrypdyr. Ýerli adamlar bu garaýagyz, akylly aýala uly hormat goýupdyrlar. Nähili kynçylygam bolsa, Artykgül Çekinskaýa mertlerçe çekipdir. Annagül eje şol agyr günleri barada kynlyk bilen ýatlaýar. Kynçylyklary görmek ejemiň maňlaýyna ýazylypdyr. Görgüliň gören güni ýok. Emma şonda-da öz diýeninden çykanok. Ol ähli ýerlerde-de adalatlylyk isleýärdi. Adalatlylyk onuň başynyň täji. Biz Ukraina baranymyzda birinji jahan urşy başlandy, dünýäni apy-tupan tutdy. Biziň görmedik günümiz bolmady. Açlygam, horlugam, zorlugam başdan geçirdik. Ýöne ejem gaýrat etdi. Hemme kynçylyklara garşy mertlerçe göreşdi. Kakam Orazgellem biz bilen ep-esli wagt ýaşady. Ýöne ony soň gyssagly Türkmenistana çagyrdylar. Bilmedik näme üçindigini. Ýöne kakam gitmeli boldy. Soň kakamy biz görüp bilmedik. Sebäbi bir müň dokuz ýüz on ýedinji ýylda rewolýusiýa başlandy. Garaz, dünýäni ahyrzaman alanyna döndi. Aragatnaşyklar kesildi. Gatnawlar gutardy. Hemme zat garpyşdy. Şeýdibem kakam yzyna dolanyp bilmedi. Bizem ýangynly Ukrainada bolmagymyzy dowam ediberdik. Şol başagaýlykda-da biziň ogul jigimiz boldy. Ýarmuhammet diýip oňa at goýduk. Garaz, kiç ykbal bizi kowalaýar. Bizem ondan gaçýas. Ýöne ondan gaçyp sypma ýok ekeni. Daş-töweregimiz uruş. Köçelerde ölen adamlar ýatyr. Biz bolsa çaga-da, oýnap ýörüs. Nähili elhençlik! Gyzyllarmy, ak gwardiýaçylarmy, düşer ýaly däl. Şol üstümize dökülip durlar. Olaryň ählisem hyýrsyz, seresap bolmasaň duran ýeriňde janyňy jähenneme iberjekler. Adam sypatly ezraýyllar-da. Ýadyma düşýär, bir gezek graždan urşy döwründe öýümize denkinçiler döküldiler. Biziň hemmämiz garaja bolamyzsoň jöhit dureýdip atjak boldular. Jöhitleri atýardylar şonda. Bizi sütürekledip, goňşularymyzyň jaýyna alyp gitdiler. Ol ýerde Arseň daýy bilen Fiokla daýza ýaşaýardy. Bizi diwaryň öňüne getirip, hatara aýdyp goýdular. Men, Gülsoltan, ejem, ejem gujagynada bäbejik Ýarmuhammet. Soldatlar hatara düzülip, bize tüpeň çenäp başladylar. Ine, birdenem serhoş ofiser buýruk berjek bolup durka, onuň ýokarda, açyk üçekde, somalyp duran bir zada gözi düşäýýär. Ýokardaky zat grammofon ekeni. Ynha, ýaňkylar ony alyp aşak düşürýärler. Grammofonda platinka goýup, Aýtdyryp başlaýarlar. Aýdym-saza gyzygyp, olar şo bada bizi ýatdan çykardylar. Fiokla daýza bolsa ýagdaýdan peýdalanyp, bizi bildirtmän alyp gitdi. Öz jaýyna eltdi. Soňam penjireden çykaryp, howludaky köneje sandyga salyp gizledi. Şeýdip biz halas bolduk. Ertesi gün obanyň ruhanysy Wasiliý gelip, ejeme käýýär. Tatýana Mihaýlowna, beýle-de bir yrym etmek bolarmy? Hristianlaryň hajyny hökman asgyn, şeýtseňiz hiç kim size zat diýmez. Ejem şondan soň hajy asyp goýdy. Şondan soň bize azar beren bolmady. Öýdäki hajy görüp, Hä, bular-a hristianlarymyz ekeni diýip yzyna dolanýardylar. Ejem her niçigem bolsa özüni hakyky musulman hasap edýärdi. Öýde hiç haçan haç asmandy. Ýogsam ol hristian dinini kabul edipdi ahyryn. Soňky gezek biziň üstümize howp abanandan soň ejem ikonany asmaga mejbur boldy. Anagül eje Tatýana Tekinskaýanyň gartaşan döwründäki suratyna syn edip oturyşyna gürrüňini dowam etdirdi. Ejem ömrüni uzak dogduk mekanda küýsäp geçdi. Wah, Ölmänkäk bir Watanymyza dolanyp baraýsak diýip, ejir çekýärdi. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýylda ejem Türkmenistanyň respublika bolanyny eşidip, öýe gaýdarman boldy. Şol ýyl biz, men, doganym Gülsoltan, ejem dagymyz, Kiýewe gelip, Türkmenistana dolanyp barmak üçin rugsat berýän hat aldyk. Haty elimize alybam, eglenmän, Türkmenistana ugradyk. ejem, men, Gülsoltan, Ýarmuhammet hemmämiz ýola düşdük. Ejem bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýylyň dekabr aýyna Aşgabatda geçiriljek mugallymlaryň birinji gurultaýyna hem howlugýardy, Türkmenistana ýetmek üçin bolsa Biziň münmedik ulagymyz galmady. Mal daşalýan wagonlara çenli mündük. Bir ýerde durman ýöresek bolýar diýdik. Ahyrsoňy Watana ýetsek bolýar diýdik. Ýolda ejem ýarawsyzlyk tapdy. Ýolboýy içinden bir zat tutup, azar ýamana berk geldi. Bakuwda ejemi otdan düşürip, lukmanlara seretdirjek hem bolduk. Emma ejemiň özi garşy çykdy. Çaltrak Watanyma ýeteýin diýip, Şol üzülini durdy. Agyr hala ýene ýoluny dowam etdirdi. Aşgabada gelenimizde ejemiň ýagdaýy has hem erbetleşdi. Ýöremäge ýagdaýy bolmady. Wokzaldan göni demir ýol keselhanasyna alyp gitdiler. Bizi bolsa ejem ýoldaşlaryndan internada tabşyrmagy haýyş etdi. Dördünji bap. Sag-aman keselhanadan çyksam, çagalary soň özüm ýygnaryn diýip aýdypdyr. Bizi, meni, Gülsoltany, Ýarmuhammedi wokzaldan alyp, Enekulyýew adyndaky internada elip tabşyrdylar. Üç gün geçenden soň bize ejemiň ölendigi habar berdiler. Ejem biz bilen hoşlaşybam bilmän bu dünýäden ötdi. Ejir çekip öldi görgüli. Ol gara hassalyk keseli bilen kesellän ekeni. Annagül eje ep-esli wagt geplemän dymyp oturdy. Gürläp bilmän bogazy doldy. Soňam ýerinden galyp, penjiräniň öňüne bardy. Daşaryny synlap durdy. Men bolsa öňümde ýatan Tatýana Çekinskaýanyň suratyny elime alyp, synlap oturdym. Gaýduwsyz türkmen zenanynyň gaýratly ýüzlerine, gözlerine seredip pikire batdym. Onuň geçen pajygaly günlerini ýadyma salyp, ep-esli wagt oturdym. Gör nähili gaýduwsyzlyk! Bu bir hakyky halk gahrymany ahyryn. Milli gahryman. Türkmen halkynyň bagtly gününiň ugrunda dyngysyz göreşen türkmen zenany, Watanyny, halkyny tüýs ýürekden söýen şahsyýet. Hawa-hawa, şahsyýet, onda-da beýik şahsyýet. Annagül ejäniň ýuwaşjadan çykan sesi meni özüme getirdi. Ol uludan demini aldy-da, gürrüňini dowam etdirdi. Ejem ölensoň biz, onuň çagalary, internatda galyberdik. Internat diňe gyzlaryňkydy. Oglanlar bolanokdy ol ýerde. Ýöne biziň Ýarmuhammedimiz gaty kiçijik bolansoň, ony internatda galmaly etdiler. Biz tä bir müň dokuz ýüz otuzynjy ýyla çenli internatda terbiýelendik. Soň herimiz öz durmuş ýolumyza gidiberdik. Men Baýramalydaky oba hojalyk institutynda okadym. Gülsoltan uniwersitetiň biologiýa fakultetine okuwa girdi. Ol soň uly alym bolup ýetişdi. Saglyk ýagdaýlary zerarly Gülsoltan Kryma göçüp gidip, ömrüniň ahyryna çenli şol ýerde ýaşady. Onuň ogul-gyzlary häzir Krymda ýaşaýarlar. Ýeke-täk oglan jigimiz Ýarmuhammet bolsa demir ýol tehnikumynda okaýardy. Uruş başlanda-da ony on sekiz ýaşynda alyp gitdiler. Ol uruşdan gaýdyp gelmän wepat boldy. Meniň kakam Orazgeldi çekiç bolsa soň bizi düýbünden ýatdan çykardy. Ýaşynyň soňuna çenli ol biçäre birnäçe gezek öýlenipdir. Iň soňunda-da, bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylda Sankt-Peterburgda rus aýalyndan bolan gyzyňka gezelenje baranda, daçada tarpa-taýyn ölüpdir. Onuň jesedini Türkmenistana getirmäge mümkinçilik bolmansoň, Orazgeldi Çekiç Sankt-Peterburgyň gonamçylyklarynyň birine jaýlanypdyr, onuň mazary häzir şol ýerde. Şeýdip biz dargadyk. Diri galan diňe men, Men Anna Gulmyradowna Çekinskaýa, Tatýana Artukgül Çekinskaýanyň körpe gyzy. Meni häzire çenli bir zat biynjalyk edýär. Şu wagta çenli ejemiň jaýlanan ýeri belli däl. Onuň mazarynyň nirdedigi belli däl. Biz, onuň çagalary, köp gyzyklandyk bu mesele boýunça. Ýöne hiç ýerdenem belli bir jogap almadyk. Meniň bolsa bilesim gelýär, onuň mazarynyň nirdedigi. Ölmänkäm görsem diýýän. Türkmenistanyň Merkez döwlet arhiwinde işläp ýören wagtym birki çiräjik maglumatyň üstünden bardym. Maşynkada çap edilip goýlan bir sahypa kagyzyň ýüzünde şeýle ýazgylar bardy, Ilkinji pedagoglaryň biri Merýem Ezizowna Kerbabaýewnanyň ýatlamasyndan Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji ýylyň dekabr aýynda Aşgabadyň Magaryf öýünde Türkmenistanyň mugallymlarynyň birinji gurultaýy işläp durdy. Birinji çykyşdan soň münbere Muhammet Geldiýew çykdy. Ol zalda oturan mugallymlara ýüzlenip şeýle diýdi, Öz dogduk mekanyna dolanyp gelýärkä, ýolda ilkinji türkmen mugallymy Tatýana Çekinskaýa agyr derde uçrady. Ol öz watanynyň gülläp ösýänini görüp bilmän demir ýol keselhanasynda ýogaldy. Çekinskaýa bütin ömrüni öz halkynyň bagtly durmuşy üçin göreşip gelipdi. Artukul Çekinskaýanyň ýagty ýadygärligine baş egip Bir minut ýeriňizden turmagyňyzy haýyş edýärin. Biz ähli mugallymlar bolup demir ýol keselhanasyna bardyk. Tatýana Çekinskaýa bilen ömürlik hoşlaşdyk. Ony musulman gonamçylygyna äkidip jaýladylar. Bu haty okanymdan soň wajyp pikir meni biynjalyk etdi. Tatýana, Artokul Çekinskaýanyň nirde jaýlanandygy anyk belli däl. Mümkin bilýän adamlar bardyr. Ýöne biziň ýüz tutan adamlarymyzyň-a habarlary ýok ekeni. Hatda onuň gyzy Annagül Çekinskaýanyň özem bilenok. Mümkin bilýänler bardyr. Eger şeýle bolsa, onda sesleniň, adamlar, sesleniň! Türkmeniň taryhynda öçmejek yz galdyran Gaýduwsyz zenanyň hatyrasy üçin sesleniň! Tatýana Çekinskaýanyň meşhur portretini ýene bir gezek elime alýaryn. Ol merdana gyzyň gara gözleri bize seredip dur. Ine, onuň şol gözlerindenem men Çekinskaýanyň bir wagt aýdan ajaýyp sözlerini okadym. Şu gün meniň otuz ýaşymy dolýan güni. Biziň ülkämiziň eýlenmegine-de ýigrimi ýedi ýyl bolýar. Men öz ýaşlarymyza olaryň ösüp, ähli halkymyza ruhy taýdan ýokary göteriliş we azatlyk berjegine berk ynanýaryn. Elbetde, belki, sen ony görüp bilmersiň, emma seniň çagalaryň, agtyklaryň ol ýurda ýaşarlar. Häzir Çekinskaýalardan aýatda diri galan ýok. Segsen bäş ýaşan Anna-Uleja-da pahyr boldy. Emma ol baradaky ýatlama welin ömürlik galdy. Türkmen halkynyň merdana gyzy, halkymyzyň bagtly günleri ugrunda janyny gaýgyrmadyk, gaýduwsyz zenan Tatýana Çekinskaýanyň tüýs ýüreginden beslän arzuwy bir müň dokuz ýüz togsan birinji ýylyň oktýabr aýynyň ýigrimesine hasyl boldy. Türkmenistanyň özüniň garaşsyz döwlet bolandygyny bütin äleme jar etdi. Türkmen halkynyň ömürbaky arzuw edip gelen maksady amala aşdy. Halkymyzyň garaşsyzlygy göze düşdi. Türkmenistanyň ilkinji Prezidenti beýik Saparmyrat Türkmenbaşynyň ýolbaşçylygy astynda türkmen halky döwletimiziň garaşsyz binýadynyň düýbüni tutdy. Ol edil ýaşajyk nahal dek ünse, idege, tükeniksiz alada mätäç. Ony ösdürip ýetişdirmek ählimiziň mukaddes borjumyz. Garaşsyzlyk her bir halk üçin bagt, türkmen halky üçinem Garaşsyzlyk uly bagt. Ony goramaly, eý görmeli, ýüzüňe sylmaly. Youtube Mirasym kanaly.